Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar! Şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň bäşinji fewraly, hepdäniň hem çarşenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu günki temamyz dünýäde üýtgeşýän, ýaňky syýasy hadysalar boýunça boýunça gürrüň etjek. Men efire başlamakam azçyk Türkmenistan boýunça maglumatlar berjek bolýan. Ine Türkmenistanda Garabek, Halaç, Kerki, Baýramaly, Mary ýaly ýaňky welaýatlarda we etraplarda uly kemçilikler bar, özem poliklinikalarda, hassahanalarda uly-uly kemçilikler bar. Mysal üçin, tiz kömek maşyny şo ýerlerde, mysal üçin, Halaç diýä, Garabek diýä, Baýramaly ýaly ýerlerde tiz kömek maşyny işlänok. Ýa beýleki Mary welaýatyň etraplaryndan benzin şu tiz kömek maşynyna benzin berilýär. Öň 40 litr berilýän bolsa, häzir 20 litr berilýär. Şonuň üçin o akkumulýatoryny aýyp goýýarlar. Oň ýaňky tekini deşik goýýarlar. Aý maşyn işlänok diýip, ýaňky tiz kömek gidenok köp ýerlere. Ine şu hökümet hiç hili saglyk ministrligine, saglyk ministrligi hiç hili ýaňky aşak şo pullary düşürenok. Şoň üçin hökümet üpjünçiligi ýok. Hökümet pul, hökümetde pul ýok. Hökümetde bar ýaňky býujetden pullary hemme pudaklara, hemme ýaňky býujetiň statýalaryna kemelip, Arkadag şäherine urýarlar. Oň daşyndan Türkmenistan bergili. Ine şo ýaly kyn meselede syýasy tarapdan, finans tarapdan kyn meselede etraplarda, hassahanalarda tiz kömek maşyny ýa-da tiz kömek etraplarda obalara baryp bilenok. Ine, şuň öňüni almak üçin birinji bilen, saglyk ministri gidip, At ýaňky ýerlerdäki hassahanalary barlamaly, etraplardaky we welaýatdaky hassahanalary barlamaly, olaryň maşyn üpjünçiligi, benzin üpjünçiligi, olaryň ýaňky içindäki hemme soňky wagtlar alnan gurallar üpjünçiligi barlamaly. Ynanmarsyňyz, tiz kömek maşynlarynda iň bärkisi ýod zelýonka ýok. Ýaňky ol hassa ýok, bint ýaly zatlar ýok. gutulyp galypdyr. Ol Adnazar Sprysaňa atlary öňden bäri ýok. Ine şo sebäpli tiz kömek maşyn barsa-da hiç zat ýok, edibilenoklar. Şol dawleniýe ölçeýän bir zat bar, şony ölçäp ýaňky kimiň ýa akitmeli ýa goýmaly edýärler. Medikament ýok. Dermanlar ýok. Köp zatlar ýetenok. hassahana üpjünçiligi Saglyk ministri edenok. Saglyk ministrligi şu hassahana üpjünçiligi galdyrmasa, halka berilýän medisin serwis ýok. Ine şonuň üçin biziň halkymyz üç ýaşly çagadan başlap hemmesi ýaňky şeker keseli Türkmenistanda möwç alýar. Ynanmarsyňyz, adamlaryň iýmäne etleri ýok, iýmäne ýaňky pullary ýok. Şonuň üçin produkt alanda et alanoklar, etiň bahasy 60 manat, 60 manat 3 dollar. Günde gazanylýan pulum Biriniň melleginde işleseň, naýomnik bolup ýa spesnaz bolup işleseň, obalarda, etraplarda sen ýüz müň, ýüz elli müň manat köne puldan gazanýaň. Ol ýüz elli müň manat köne puldan otuz manat bolýar. Otuz manat ýa-da ýigrimi manat pul bolýar. Bir, bir ýarym dollar bolýar. Käwagt bir dollara-da ýetenok. Ýagny ýüz manada, ýüz müň manadan berenok bu köne puldan. Ine şu pula Sen näme maşgalaňy etmejek? Näme et alyp bilýäňmi? Etiň bahasy bir kilosy üç dollar. Hiç zadyňa ýetenok. Şonuň üçin köp maşgalalarda et ýenoklar, ýaňky e, süýt bilen bürünç edip, içine e, gant goýup, çagajyklara berýärler, e, nimesi bolsun diýip, çagalaram şeker keseline eýe bolýar. 3-4 ýaşly çagalaryň banitalar doly şeker keseline. Eýýäm şo ýaşynda şeker keseli bolsa, biz näme garaşýas çagalardan? Olar instituda girmeli, olar okamaly, olar Türkmenistany ertir depginli öňe äkitmeli. Kim oňa seredýär? Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň nesili, Türkmenistanyň halkynyň ösüşine seredýän adam ýok. Halk eýesiz bolup galdy. Näme üçin şo bolýar? Haçanda biz prezidentimizi saýlamasak, şol ýaly bolýar. Haçanda prezidenti Putin saýlasa, şolar ýaly bolýar. Şonuň üçin ol Putiniň öňünde borçly, Putiniň iti, atal-ogul ikisem, gulam we ogly, halkyň öňünde hiç hili jogapkärçilik ýok. Gaýtyp, baran ýerine el çapyşdyryp, muňa ýaňky halky gorkuzyp, Arkadag, Arkadag, ýaşasyn Arkadag, ýene plan, pisdiran bir bütin dünýäni güldürip ýörler. Iksan Kong. Ine bolup geçýän zatlar medisinada. Ondan daşary etraplara getirilen ýöriteleşdirilen gurallar, mysal üçin daşary ýurduň gurallary, enjamlary, olar diagnoz edip bilýär ýa ýene bir zat edip bilýär. Olary işledip bilenoklar. Hünärment ýok. Şol barlag gelende, Saglyk ministrligine barlag gelende, näme diýýärler, pul zyňyşyp, ýagny hassahana bolup pul zyňyşyp, iki-üç bolnisa bilen bolup pul zyňyşyp, ýagny şäher merkezden, Aşgabatdan bir hünärmende tölýärler, ol hem gelýär-de, şol ýerde hünärment müfetişiň bolup, şol ýerde komissiýa gidinçä, şol ýerde görkezýär, zat edýär, gidýär, ýene-de podwala satyp bolýar enjamlary. Ýene-de şol Türkmenistanam şeýle. Pokazuha. Ýagny daşy bar-da içi ýok. Alnan enjamlar, gurallar halka hyzmat etmeli, halk üçin işlemeli, olara podwalda saklaýarlar. Käbirleriň zapçasy ýok, käbirleriň ýa döwük galýar, oňa düşünýänem ýok. Şol ýaly, sebäbi o gurallarym, enjamlarym ýa podarka berildi, kömek diýip, ýa-da wzýatka bilen alyndy, alyndy, şonuň üçin oň ýaňky yzy ýok. Haçanda bir enjam ýa guraly alaňda, haýsy bir döwletden, haýsy bir firmadan hökman şony okadyp, öwredip, hünärment ýasadyp we ony bir, iki, üç ýyl, dört ýyl, bäş ýyl hürmän hünärmentleri perepodgotowka edip, oň enjamlaryň obespeçeniýesi bolmaly. Ine, şu ýaly, ýaňky nekompetentnyý, ýaňky hili pes tenderler geçirip şul ýaly alsak bolýar. Prokuratura milise barlady, alsak bolýar, ine aldyk, ine zat diýip gözüni ýumup şu ýerden öz 30-40-50-60 prosent pullaryny çekýärler. Zýatka. Ine bolup geçýän zatlar. Ine men ýalňyja çykyş etdim. Aman Aman Amanowyň Çary Amanowyň ýegeni boýunça Gökdepede ine bir ýaş maşgalany ölüme getirdi. Ol ýaş maşgala özüni öldürmeli boldy. Indi şolar ýaly zatlaram ýöne medisina taraply zatlar ine etraplarda Garabek, Halaç, Kerki, Maryň etraplary ine şu ýaly ýagdaý bolup dur. Şuňa eger Türkmenistanda prezident dolandyrýan bolsa, eger prezident şu zatlara üns berýän bolsa, eger-de prezident bolup işläp bilýän bolsa Serdar Berdimuhamedow, derrew reaksiýa berip, halka hyzmatlary ýa güýçlendirmeli we hilini galdyrmaly. Telefonda çözülýär. Ynanyň, telefonda çözülýär. Telefon galdyrýaň, ýaňky kabinet ministriniň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. Diýmek, ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. We şo babatda ol prezident bütin dünýäde Türkmenistany ýaňky prezentasiýa edýän adam prezident. Biz prezidentlere seredemzok, kabinet ministriniň ýolbaşçysy ine Serdar Berdimuhamedow. Ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçysy Serdar Berdimuhamedow. telefonyna ministr çagyryp bilýär, saglygy goraýyş ministri çagyryp, näme üçin beýle bolýar? Min maşyna gitdik wertolýotly Halyç etrabyna barýas ýa-da Garajaý etrabyna görýär şu ýerde diýseň, şular ýetişmeýärem. Ýaňky e, Aşgabatdan, merkezden hünärmen zakaz etmenem ýetişmeýär. Şu ýerde görýär. Tiz kömek maşynlary, e, ýod, bint ýok, zelýonka ýok. Onuň barany bilen tolk ýok. Hudaý saklasyn. Ýa şu ýaly agyr ýagdaýlar bolup geçýär. Indi şony düzetmek bir 5 günüň işi. Düzediş bir telefonda başlaýar. Gel bäri, sana 3 sutka wagt berýän, men şu ýere barýan, haýsy bir etrap barjam aýtjak ýaly, şul etraplar düzet diýsem, boldy. Hökman i ýaňky bir zat çözülýär, bir zat edilýär. Ulaglar, maşynlar býujetden pul berilýär, ýa ministrlikden pul berilýär, bir zat edilýär-de, olam ýok. Men şonuň üçin aýdýan, bizde döwlet ýok. Bizde döwlet başy ýok. Oň atlary bar, keýp çekip ýörler ikisem. Biri-ä tirýekki gutaran, Tiryýak çekip oýnadypdyr, hezledip. Gowja eşik geýip, ýaňky gürleşen bolýar, daňda altyda arkadag gelip, adamlar işe gitmez ýaly blok edýär şo ýerde, probka döredýär, bir topar problema döredýär. Şoň hiç ýere çykman, dutar alyp ýanyna özi ýaly ýallaklary üýşürip aýdym aýdyp otursa, türkmen hökümeti öser. Ine şu ýaly ýaňky gulam milli lider ne Türkmenistanyň öňe gidiş hereketlerini durdurýar. Gaýdyp kömek etmän durdurýar. Şoň ekrana çykmany, şoň bolmadygy, şu milli lideriň bolmadygy Türkmenistan üçin gaty amatly, gaty haýyrly. Gynansagam ýagdaýlar şeýle. Indi Serdar Berdimuhamedow şoň bolany bolmany towuk ýok. Bul döwlet dolandyranok. Otyr, maňa sorag bermäň, nämä gol çekmeli görkeziň, gol çekýä seretmäň gol çekip otyr. Düşünenok. Kakasy bir zat çekmeli bolsa kakasam seredenok näme. Aý özüňiz görersiňiz diýip. Ýa bular eýýäm patyşalyk gurdy, bular bilýä. Biziň bizi wezipelerden hiç kim aýyryp bilmeýä. Şu DWT bir adamlar galdyryp bir zat edäýmese, hiç kim hiç zat edip bilmeýär diýip, DWT-niň aktiwistleri kowlap ýör. Ine, bolup geçen zatlar. Şonuň üçin doly düşüniň, biz hereket etmesek, şu zatlar düzelmeýär. Hiç wagtam düzelmeýär. Muňa halk gerekkä? Bir bäş ýüz müň adam özüni oňarylýan, özi Germaniýadan doktor akelip özüne seretdirip bilýän zat bolsa, galanlary naýomnik. Ol Afganistandan getirer, Indiýadan getirer, Pakistandan getirip işleder. Olar näme, ýa gelmişek, wagtynça gelip, islän wagt kowup bilýär, gidýär. Şonuň üçin watan elinden gelýär. Hemme zady gurnap gidip oturandyr. Öz taryhyny, biziň taryhymyzy üýtgedip, öz taryhyny ýerine goýup, ýa-da muzeýlerde, kitaplarda bir topar kitap ýazyp, öz adyndan ýazylmadyk kitaplary hemme ýere ýerleşdirip, oň sözleri, oň aýdýan ýaňky şygyrlary TikTokda gezip ýör. Şu zatlaryň hemmesini ösdürip, diňe öz taryhyny ýasap gidip otyr. Türkmenistanyň taryhy ýokdur. Halkyň taryhy ýokdur. Hany edermen adamlar Türkmenistanyň taryhynda? Sowet Soýuzy gelmäkä. Bir topar edermenler bar. Hany o taryhlar? Hany Türkmenistanyň taryhy? Nämçip edebiýat ene dili kitabyna, taryh kitabyna ýok şo ýerden şygyrlar, Kemine, Zelil, Mollanepes. Olaryň ýaňky döredijiligi barada hiç zat ýok. Nämçip? Geregi ýok oň. Bularyň döwrüne, bularyň patyşalygyna, bularyň gurjak döwletinde gerek däl şo zatlar. Ýöne biziň halkymyza, biziň taryhymyza, biziň ata-babalaryň taryhy, durmuşy, däp-dessury bize gerek. Oňa geregi ýok. Ol ulanýar, gülýär üstüňizden, tirýek çekip, Basber oglum, biri galsa ine biziň zulum polis MHM-miz bar, çagyrýar, olary sögen bolýar, gorkuzan bolýar. Bularam gorkup ýallaklar, halky gysýar. Ine. Halk galmaz ýaly edýär we zuluma hyzmat edýär, bir bäş manjyň alýar. Ertir şular Watan bilen, ýagny toprak bilen, tebigy baýlyklar bilen Berdimuhamedistana girip gidýär. Habarlary ýok. Onsoň puşman eder. Halkam galmady diýip. Halk galmaz da, ow, sen ony nämä getirdiň o halky? Bomž edip goýduň. Göwnüne degip, ruhuna degip, hemme zadyny edip, urup, gözünden oduny çykaryp, hemme zady etdiň. Izolýator sokup urubam gördüm, ölürem gördüm, pyçaklabam gördüm. Ýaňky ol elektrişni togum tutup gördüm. Näme garaşýaň indi? Senem bu şola uýup gidýäň. Senem halk, senem şo döwletde ýaşaýaň. Senem ýallak bolmaly. Senem gyzyň köçä çykanda olam zorlanar. Oturyp tam ýapyp bir tamda oturyp aglarsyň özüň. puşman edersiň. Ýöne şo zatlar bolmaz ýaly ine şu gün sen halka sabotaž etmeli, azjyk maý bermeli, aç galmaly, halk reaksiýa bermeli, ýertik kim bolsun prezident, men bolaýyn, halk galyp durmaly, her wagt aktiw bolmaly. Serediň Amerikada Tramp Kanada ýigrimi bäş prosent gelýän harytlara nalok galdyrdy boýun halky böküp çykyp prezidenti otdena reaksiýa berýär halky böküp çykyp özleri hiç kim aýdanok propaganda ýasap amerika harytlary almaly däl koko kolany almaly däl diňe kanadaň harytlaryny alyp öz halkymyzy goldamaly diýip görüň aýdymlar aýdyp köçä çykyp zat edip hany şöyle trunýoň ýa ol truýon bir zat diýdim şolar ýok. Birinji ministr bir zat diýdi ýok. Öz özünden. Ine şuňa halk aktiw diýilýär. Biziň halkymyz ýok ýaly bir öli bir zat. Bular pikir edýär men şu goňşym biri bir zat diýse pyçak bilen üstüne böksem ine men bar. Ýok how sen ýok şo ýerde. Pyçak bilen goňşyňa böküp bolmy? Gaýtyp oňa bilen agzybir bolmaly. Sen saýlap seň puluňa saňa hyzmat etmeli hökümetden soramaly näme üçin sen beýdýäň. Halo sen biz saňa pul berýäs biziň salgytlarymyz gidýär biziň tebigy baýlyklarymyz gidýär seň aýlygyňa. Üns beriň biziň döwledimizde hukuk bozýan guramalar hukuk gorýan guramalar. Korrupsiýaň fundamenti şolar. Ine men hukuk gorýan guramalara aýdýan. Bir kelläňiz işlänokmy siziň? Ýa şol ýaly siz samsykmy? Bir azjyk bir öňüňi kesgitläp görmene bir bäş adam dälde, ädim dälde bir on, ýigrimi ädim nirä barýas? Haw biz şu ýerde rol oýnaýas. Şu siz zulum döwlediň esasy instrumenti, esasy güýji siz, polis, MHM. Size bagly Türkmenistan ösüşi. Size bagly Türkmenistanda gowy depginli ösermi ýa korrupsiýa ösüp ösüp hemmämiz kösenip ýöräsmi. Şu gün seň wezipäň bar, ertir şu wezipäňden seni kowup goýberýärler. Hemme zady bar. Ine sen polis bol, ministr bol, KMB ministri bol, MHM ministri bol, polis ministri bol tapawudy ýok. Bular sizi çalşyp durmaly. Sebäbi siz ýa kök urýaňyz. Opasny. Şoň üçin düşüniň şu zatlara, bir kelle aýlaň. Beýleki döwletler nähili? Siz polis, MHM daşyna çykyňyzok. Bileňizok. Bir daşyna çyksaňyz, ýaňky barmak basarlar. Hä, şu döwletdemi? Klonlaryň döwletinden diýip üstüňizden gülerler. Namys edersiňiz, pagonly, namys edersiňiz.

Dewete aýdaýmaly size aýdýan adam. Internet hili peseldi, şoň üçin internet gitdi. Ine bolup geçen zatlar şu etraplaryň hasahanasynda öň kwitansiýany 5 manda alyp içine girip bolýan bolsa, indi 10 manda galdyrdylar. 10 manda galdyryp, şony ýaňky şu tölegi ýene halkyň hasabyna edýärler. Ol tebigy baýlyklar nirä gidýär? Tebigy baýlykdan gelen gidijiler nirä gidýär? Gurbanguly, Serdar nirä gidýär bular? Näme üçin halkdan alýaňyz? Hassahanany saklamak üçin halkdan pul alýaňyz. Türkmenistanyň Konstitusiýasynda ýazylga, how, ýaňky medisina kömek mugt diýip. Näme üçin adamlar pul tölýär şol ýerde? Haçan siz öz borjuňyzy ýerine ýetirjek? Haçan halky allamany bes etjek? Haçan bütin dünýäni allap, Türkmenistan gül ýaly, ine, bolnitsalar gurýas, ine, enjamlar aldyk, indi Türkmenistan, ýaňky rak keselini bejermek üçin hiç ýere gitmeli-dä, içinde bejerip bolýar. Şeker keselini indi awtomat bejerýär. Bizde uly epidemiýa ýok. Özüň-ä zubnik. Medisinada bir azjyk bir çeniň çägiň ýaňky tiz bilýäň. Çen bilen çäk bilen tiz bilýäň. Näme üçin hatýa bir medisinany oňur bileňok. Gulam. Men nähili aýtjagymy bilemok. Gulamam diýsem bul ýaňky utanynok. Gurban kezzap diýseňem utanynok. Şol çykyp aýdym aýdýa. Ýaňky atlaryny sürýä, eşeklerini, itlerini, pişiklerini aýlanyp ýör. Atlar bilen pişikler bilen eşekler bilen aýlanmaly däl halk bilen aýlanmaly siz milli lider o diýmek näme baryp ine Myrat Gurbanow aýtdymy göni gitmeli halaja Garabeke näme bolýa hany o hany şu ýeriň häkimi hany Minzdraw hany neme diýip ine şuňa milli lider diýilýä şu ýerde çykyş edenimizde gidip ertesi atyňy menip eşegiňi minip ýaňky aýlanmaly däl onda siz atyň eşekleriň pişikleň milli lider bolýaňyz düşüneňzokmy şoňa. Ýa kelläň gurak gitdimi indi? Ine, poliklinikalaryň ýagdaýy şeýle. Indi pasport meselesi, pasport meselesiniň ofisialny tölegi 375 manat. Şol 375 manady hökümete töleýäň we pasportyňy çalşyp bilýäň. Şol ýaly täze bir maşenniçelik emele geldi. Türkmen pasporty Rossiýada edilip satylýar. Köp adam alýar şo pasporty daşyndakylar we özbek, eýran granisadan geçip bolýar, gazak granisadan geçip bolýar, ýaňky ýöräp geçip bolýar, ýöne samalýot alyp bolanok, sebäbi ony barlaýar. Näme üçin şol falşiwi pasportyň ýaňky tapawudy bar original pasportdan? Sebäbi pasporty alyp göreniňizde daşy bardyr, iň ýaňky aşaky daş bardyr, ýaňky gatyja. Şol originalmy original dälmi barlajak bolsaň ýumşak bolmaly gaty dürs bolmaly we şony çyrany öçürip ýaňky lazer bilen geçireňde şu çip görünmeli şu ýerde eger çip görünmese falşiw pasport. Şeýdip bilip bilersiň. Alyngaý maň original pasport ine edip berýäs diýip, ýaňky müň, üç müň, bäş müň dollara alýarlar görgüler adamlar. Pasport problemasy bar. Türkmenistana gelip gidenden daş ýurtda alyp şu ýerde entäp ýörler. Bir gün tutularsyňyz, falşiwi pasport üçinem deport bolup türmä batylarsyňyz. Şonuň üçin almaň, barmaň şu ýere etmäň bikanun zatlary. Başga-da Türkmenistan boýunça Maglumatlar köp, ýöne şu günlükçe men şuny bes edeýin we indiki gepleşiklere çenli hoş sag boluň, hormatly watandaşlar! Näme soragyňyz ýa näme maglumatlaryňyz bolsa, ine, şu ýerde görkezilýändir, meniň telegram adresim we ýe-mail adresimi iberip bilersiňiz. Biz siziň üçin işleýäs, wagty geldi, indi biz bir zat edäýmesek, hiç zat bolmaýar. Ine, maňa bir biziň bir aktiwistimiz jaň edýär. Murad aga, Amerikada Tramp çalyşdy, Tramp beýtdi, eýtdi, dünýä çalyşýar. Gurbangulam ine çalşarlar zat diýip pikir edýärler. Näme bolar diýip menden soraýar. Men ýene bir gezek aýdýan, Amerika çalyşsyn, Amerika rywok etsin, Amerika Marsa gidip ýaşasyn. Goňşy döwletler Marsa ýaňky gidip ýarty Marsda ýaşasyn Özbegistan Gazagystan ýarty içinde galsyn össün ýaňky rewolýusion hökmünde rewolýusion temp ösüşlerini alyp össün Türkmenistan biz galmasak hiç zat üýtgemeýär. Ynanyň azatlyk adalatlyk döremeýär hiç ýerden azatlyk adalaty ganyň bilen almaly. Biz intek azatlygymyza adalatlyk üçin göreşip göremizok aho. Ölüp gidip otyrys ýöne MHM polis bizi çüýläp gidip otyr, ýöne biziň ölümimiz hiç hili effekt getirenok. Ölüp göremizok. Ýaňky durup göremizok. Göreşip göremizok. Biz öldüýemizok adalatlyk azatlyk üçin. Üýşüp galalyň, şular gaçyp gidýär. Gaçyp gitmese meň zat bilmedigiň. Şonuň üçin bütin dünýä demokratiýa bolup ösüp gowy ýaşasa-da, Türkmenistan eger el çapyşyp Arkadag şöhrat diýip telewideniýede görkezilip dursa, hemme halklar, hemme hökümetler, hemme halkara guramalar şeýle pikir edýär. Şo halka adalatlyk, demokratiýa, azatlyk gerekgäl ekeni. Şu ömürlik gul halk ekeni. Onda öz işleri galmasa biz nähili kömek eder, biz nähili arkasyny tutaly. Olar ýok hiç ýerde. Gürlänok. Gelenlerem ýallaklar, öwüp-öwüp gidýärler. Biz düşünemzok halka diýip bize aýdýarlar. Ine, şeýdibem gararlar, şeýdibem hiç zat bolmaz. Gepiň tümmekleri, biz galyp bir zat edäýmesek, Türkmenistan hiç wagt düzülmez. Üns beriň, otuz üç ýylda nirä geldik? Hi, şulaýan zat barmy diýip. Hassahanalarda bint ýok, zilonka ýok, ýod ýok. O gelýän zilonkaň ýarysyna suw goşýarlar, ol hiç işlänok. Zilonka-da uruşda-da bardy. Uruş wagtlary hem bardy. Produkta ýokdy, zilonka bardy. Bizde bugdaý boýunça plany ozup geçip, eýýäm 600 müň ton eksport edýämiş, edýämiş, intek bir tony gidenok. Biz pagta plany boýunça ozup geçdik we ýa bütin dünýäni. Biziň bugdaýymyz iki aýa ýetýär. Türkmenistana bary ýogy ýedi ýüz müň ton gerek. Ýedi ýüz müň tonyň on kä paýlasaň, diýeti elli bäş, altmyş müň, altmyş müň tony aýna gerek. Iki aý saklanyp bilýär. Başga ýok. Ýüz müň ton iki aý, iki ýarym aý, üç aý ýetýär. Üç ýüz müň ton. Galany ýok. Ony ýa hasaplaman gerek, statistika gerek, gözüňe görnüp duran zada. Gurbanlyň bilen Serdaryň özi gol çekýär, Gazagystany un almasak un ýok diýip. Diýmek bular bilýär allow-dygyny, bular bilýär alynýanyny. Bular oňa seredenogam. Bunuň esas zady Arkadag Şöhrat, Gahryman Arkadag, Lukman Arkadag, Atarkadag, Eşegarkadag, ýene bir zat Arkadag, Hajyarkadag, ýene bir zat, boldy. Şo bolsa bulara wagt geçse boldy. Keýp, boldy. Bularda problema ýok. Bular diňe ösýärler. Bularyň baýlygy diňe ösýär. Milliardlar diňe ösýär. Bizde zat ýok. Türkmenistanyň içindäki halkynda hiç zat ýok. Şonuň üçin daşyna gidip, öz günümizi görüp, käbirleri galyp bilýär, käbirleri galybam bilmeýär. Daşyna gidýänleriň diýmedim diýende on prosenti galyp bilýär, galany galyp bilenok. Kyn. Seniň garaşýan adam ýok. Birinji, ikinji, köp kynçylyklardan geçmeli. Üçünji, sen Türkmenistanda bir wirtualnyý ýerde ýaşap ýörsüň. Daşöwrüde girseň, hakyky

Ol her kime, her kim deň ösenok. Ony bir kynçylyk görüp, aňyrdan gelýän adam okuwlara üns berip ösäýmese, beýlekilere kyn bolýar. Şonuň üçin galanlar Türkmenistan eklemeli, Türkmenistan bize ýaňky alada etmeli, Türkmenistan eýe çykmaly, Türkmenistanda wagtlaýyn saýlanan hökümet biziň arkamyzda durmaly. Hany bu zatlar? Daşynda gürrüň edemok, içinde ýog-a o zatlar. Içinde hi bir bir adamyň arkasyny tutdumy şu Gurbanguly Berdimuhamedow diýýän adam? Elbetde ýok. Diýmek, içinde-de biziň arkamyzda hiç kim ýok. Arkadaga gürrüň ýok. Arkamyzda hökümet ýok, döwlet ýok. Mary welaýatynda Margres, ýaňky Murgap tarapa gidýän ýolda, Margresde şu düýnlükde bir maşyn e, ýandy. Şu maşyn ýanyp, dol ýanyp gutardy. Adamlar, e, pažarnikler jaň edýär, oňa jaň edýär, hekime jaň edýär, hiç kim gelmedi. Adamlar şöyle üýşüp şey diýýärler. Ey hökümet näme garaý? Agyr günümizde pažarnik gelip bilmän bolsa hökümet ýok ha. Bular hökümet bize gerek diýip hökümete ýaňky e, e, sögüç barna aýdýarlar. Ine meň şo diýen zatlarym. Hökümet ýok, bize seretjek adam ýok. Biz şolaň ýakasyndan tutup sorap durmasak, bize seretjek adam ýok. Näme üçin biz şolaň ýakasyndan tutup sorap durmaly? Bular hökümet puluna, ýagny tebigy baýlyklardan gelýän pula bize hyzmat etmek üçin işleýärler. Bular bolsa bize hyzmat etmän gaýt diýip, bizi talamançylyk edip, bizi gysýarlar. Üns beriň! Polis gullugy, MHM gullugy, kanunlary gorap, döwlediň, ýagny howpsuzlygyny goramaly adamlar korrupsiýanyň fundamentini saklap gelýärler. Korrupsiýanyň kezzabyň kezzabyny gurbanlygyny saklap gelýärler. Utanç dälmi şu? Soň nähili ösüşe siz garaşýaňyz? Nähili çagaň geljek bagtly durmuşyny gurjak bolýaňyz? Özüňizi aňlaň. Bu zatlar boş. Biz hereket etmesek hiç zat bolmaýar. Ramazan baýramyndan birinji günde hemmämiz metjide barmaly. Oň daşyndan her bäşinji gün juma namazyna barmaly. Biz eýýäm baryp üýşüp başlamaly metjitlerde. Şoň üçin ateist bol, kim bol metjide bar. öz bardygyňy görkez we üýşüp ýaňky hereketleri girmeli. Biz her welaýatdan müň adam gözleýäs. Hereket edip biljek adam. Ine telegramdan meň bilen habarlaşyp bolar. Indiki çykyşlarymda men öz telefon nomerymy goýan, göni watsapdan jaň edilersiňiz. Şu gündizki çykyşymda şol ýerde meň nomerym durandyr. Hormatly watandaşlar, ine şunuň bilen men efiri gutarýan. Indiki gepleşiklere çenli hoş sag boluň.